Wy yng Nghaerdydd heddi i weld pêl-droediwr 16 mlwydd oed addawol iawn. Mae yna chwaraewyr gwerth miliynau a miliynau yng ngharfan Caerdydd ond y si yw bod clybiau fel Lerpwl, Arsenal, Ac Everton wedi cynnig swm saith ffigwr yn barod am y bachgen yma, ond yn anffodus iddyn nhw, mae e dal yma yng Nghaerdydd. Ie, wrth gwrs, Aaron Ramsey, ac ers i mi ei gyfweld nôl ym mis Tachwedd, mae wedi sefydlu ei hun fel aelod o dîm Caerdydd ac wedi sgorio ei gol gyntaf i'r clwb. Ac wrth gwrs, mi oedd yn aelod o'r tîm nath guro Barnsley yn rownd gynderfynol Cwpan yr FA ddydd Sul diwetha yn Wembley. A dyma fe, Aaron Ramsey, croeso i Un O'r Pump. Diolch. Ti'n iawn? Ie, fi'n iawn, diolch. Diolch am gwahodd ni 'ma i yy Parc y Ninian, mae'n neis bod yma. Sut deimlad yw e i fod yn yr un tîm â pobol fel Robbie Fowler, Jimmy Floyd Hasselbaink, Trevor Sinclair ag ati? Mae'n eitha neis, yym. Ydi e'n od?
I raddau, ond yy dwi jyst yn yy cario mlaen gyda beth dwi fod gneud. A nhw 'di roi unrhyw unrhyw cyngor i ti o gwbwl? Mae jyst yn galw fi un ochor arall, dweud i fi i gwneud hyn y tro nesa. Ie. Yym yn lle gwneud hyn. Pan fi'n gweld Jimmy Floyd Assells lan gan y cae mae e wastad yn gweiddi wastad yn siarad wastad yn ceg ydi e'n gweiddi arnot ti o gwbwl os ti ddim yy os os nage ti'n pasio fe yn training ne' rwbeth? Ie mae'n yy mae'n gadel chi yy yfed os ti'n gneud rwbeth yn y wrong. Ydyn nhw'n hyfforddi ti wedyn o ran cyfweliadau ag ati. um, na, dim, dim, dim media training o gwbl fel yna. Um, uh, ti'n gallu, ond fi di drop o'n mas o...
A di o'n neis cael twa, lot o chwaraewyr ifanc Cymraeg ro'n ti, twa, fel gyntaf, Darcy Blake, Ledley ag ati? Ie mae ma' mae nhw'n helpu oherwydd yy mae nhw 'di bod yna o blaen so mae'n neis ca'l nhw o gwmpas. Sut yt ti'n cadw dy tra di ar y ddaear t'mod sut yt ti'n ymlacio? Yym. Ydi ffrindie'n bwysig? Ie mae ffrindiau yn bwysig yy fi'n weld nhw yym yn amal. Ie. Pryd fi'n yy ca'l yr amser bant. Ie fi jyst yn ymlacio gyda nhw basically. Ma' raid bod ciw o wags. Fi wrth fy un yn benodol.

dysgu pethau o fe. Hmm. A hefyd mae e fel un o chwaraewyr gorau yn y byd so... Yndi. Ti'n chwarae gyda Fowler a Hasselbaink a pawb fel 'na 'fyd t'mo'? Yym. Rhaid ti gofio 'na. Ie.
O ran Cymru nawr, ydi e'n neis ca'l clywed t'mo' clod gan pobol fel Brian Flynn ag ati ma' achos nath Brian Flynn weud bod tri chwaraewr yn mynd i ddod trwodd yn broffesiynol. Lewin Nyatanga, Gareth Bale, Aaron Ramsey. Yym, mae'n neis clywed am pethau fel yna, ond yym fi ddim yn cymryd yy rhy gormod o sylw. Ie. Ma' lot o bobl 'di 'di sôn bo' ti myn' i ca'l t'mo' cap i'r brif sgwad i'r brif tîm Cymru. Wel dyna aim fi i yy